Illum se naqra novella bl-isem L-Anġlu, miktuba minn ħabib kollega tiegħi Ernest Vella. L-istorja, in-novella jisimha L-Anġlu u din inkitbet fl-20 ta' Settembru 1997 u kienet rebħet l-ewwel premju sentejn wara f'konkors tan-novelli organizzat mill-Għaqda Letterarja Maltija. Mela L-Anġlu ta' Ernest Vella. Wara li daqq l-aħħar tokki tal-qanpiena u għalaq il-bieb tal-kampnar, is-sagristan dar dawra mal-knisja, tefa' d-dwal rali kullimkien imsakkar u għal sekonda waqaf biswit il-bieb ta' barra. Kien iħobb jagħti l-aħħar titwila, aktar milli biex jaċċerta ruħu li ma ħalla l-ebda xwejħa twerwden f'qalbha r-Rużarju jew li xi fergħun mistoħbi wara xi kolonna. Din l-aħħar titwila s-sagristan kien iqisha bħal marka ta' tmiem il-ġurnata. Il-Knisja mitfija fejn isaltan biss is-skiet u r-rifless tal-għabex, għarmajn issa mitmum fuq il-ġebla bajdanija, kien iserrħu u jfakkru li għaddiet ġurnata oħra, li minkejja t-taħbit u s-saram intemmet b'wiċċ il-ġid. Għolla ħarstu lejn il-koppla bajdanija u lemaħ l-anġli żgħar biswit l-istatwi kbar imqita imwaħħla mat-tanbur tal-koppla. Donnhom iridu jinqalgħu, imma imwerwra minn dak l-għoli. Bissem tbissima ħafifa, lewa rasu għal fuq spalltu l-leminija biex dar ħa joħroġ. Filwaqt li b'erba' żaqżiqiet sakkar il-bieb tqil tal-faċċata. Fil-pjazza ma kien fadal l-ebda ruħ. Il-każini wkoll tbattlu. Ta l-aħħar ħarsa lejn il-knisja ta' qalbu, baxxa rasu b'tislima u rħielha b'pass mgħaġġel lejn id-dar. Mat-tisbita tal-bieb tqil, Id-dawl ħamrani tax-xemgħa fil-lampier kixef par għajnejn bojod li b'taħrika iebsa ċċaqalqu. Le, ma kienx scherz tad-dawl inemnem, għax tassew, il-ġebla li minnha kien imsawwar l-anġlu ċkejkuni bħal donnha ħadet il-ħajja. Le, ma kienx sforz tad-dawl li nemmnem, għax tassew, il-ġebla li minnha kien imsawwar l-anġlu ċkejkuni bħal donnha ħadet il-ħajja. Aktar ma beda jgħaddi l-ħin, l-għajnejn inħallu mil-lebusija tal-ġebla fejn bdew iżebbġu bħallikieku jridu jaħkmu kollox b'ħarsa waħda. Sa fl-aħħar, il-moħħ bħal funtana beda jfexfex fi ħsibijiet u l-għajnejn setgħu jitħarrku. U hu seta' jara. Tbissem l-anġlu ż-żgħir tal-ġebel, tbissem tbissima ħelwa li dak konxju mit-twelid ħajtu jaf biss jitbissem. Tbissem, u dawk ħaddejh tal-ġebel leħmu bid-dawl nemniemi jitliegħeb tal-lampier. U hekk kif ħarstu waqgħet fuq dawk ta' bħalu, iebsa, mejta, iħarsu ċassi lejh donnu ma kien qed jiġri xejn, sewwet qalbu. U t-tbissima ħelwa li xegħlet wiċċu kesħet bħal ġebel mejjet ta' madwaru. Iċ-ċkejken anġlu tħawwad għax ħass. Hu kien maħluq biss biex juri u mhux biex iħoss. U hekk kif dawk ta' madwaru ġabuh f'sensih li la sa sekonda ilu hu kien ġebla mejta bħalhom, fejn ma jistax iħoss lanqas il-ħsieb, hu kien maħluq biss biex juri u mhux biex iħoss. U hekk kif dawk ta' madwaru ġabuh f'sensih, li sa sekonda ilu hu kien ġebla mejta bħalhom, fejn ma jistax iħoss lanqas il-ħsieb, intrikeb minn biża' kbir. Twerwer għaliex induna li rifes f'dinja ġdida, u li postu issa ma kienx għadu aktar hemm, Ipprova jerġa' lura għalli kien, u f'salt wieħed għajnejh ibbiesu. Imma kien biss qed jidħaq bih innifsu. Issa ta' xejn. Ma setax jerġa' lura. Ma setax ikun mejjet meta hu ħaj. Kellu jagħżel. Imma mhux veru, ma setax jagħżel. Issa la hu ħaj, ħaj. Għajnejh infetħu u reġgħu bdew iżebbġu b'dik il-ħeġġa ta' qabel. Għamel sforz kbir, għeżżeż snienu, sa ma rnexxielu jaqla' rasu minn mat-tikħil tal-ħajt. Fil-ħemda tal-knisja, il-biċċtejn tikħil li waqgħu dwew daqslikieku żewġ ċakiet imwaddba b'idla minn id żagħżugħ li b'rabja temm il-ħajja jsabbat id-dwejjaq ta' ħajtu f'żewġ ċakjiet imsabbta mal-blat. L-anġlu ż-żgħir, imkaħħal mat-tambur tal-koppla, sar konxju tal-ħlejjaq mejta mdawra madwaru. Il-ġebel mirqum f'forom ta' iżdra imnifsejn, għajnejn, idejn, saqajn, li isfel fl-art ikunu laħam jaħarqu u jbaqbqu bil-ħajja, hawn fuq kienu ġebla bajdanija mejta. Ħassu jismod bil-ħajja u ġismu qam biex jirribella. Imma ma setax jiċċaqlaq għax kien għadu kkalzrat bis-siment imkaħħal mal-koppla. Għal darb'oħra reġa' għamel sforz sabiex jiċċaqlaq u jinqala' minn mal-ħajt. Imma l-għajnejn mejta ta' madwaru kienu għadhom jgħawru fih u jdgħajfuh. Faċċata tiegħu, Esther, f'forma ta' mara mill-isbaħ u bil-bosta imqita, kienet b'surità ċassa takkużah bħallikieku wettaq reat kontra l-istess natura li ħalqitu, kontra l-istess Alla li wettaq dan kollu. Għajnejh fiss ittapnu, u d-dmugħ ta' bosta ħsus mgħaqqda f'xulxin f'qalb il-povru anġlu ċkejkuni leħen Mal-wardiet ta' wiċċu xpakkati b'enerġija li nifs il-ħajja biss jaf jagħti. F'moħħu għawwar ħsieb ikrah. Ħsieb li ħalef il-qerda tiegħu. Romi bbalzmati mejta jistkerrħulu u fis-sikta tagħhom semagħhom jakkużawh. Int ġebla bħalna, molekuli ta' ġebel mejjet. Minn xejn aktar Xejn inqas. Ġebla bħalna. L-iskultur li naqxek, dak ħaj, ġismu sħun għax ġo fih hemm id-demm, ilma ħamran li jbaqbaq bil-ħajja. Imma int laħam m'għandekx. Int ġebla kiesħa, mejta, fossila, fdal ta' ħajja li għaddiet. Qiegħed tmur kontra n-natura tiegħek stess. Għaliex trid tkisser l-ordni tal-ħolqien? Int ġebla mejta li ma tistax tgħix. Ma felaħx iżomm. Issa la daqq il-ħajja ma setax iħalliha taħrablu hekk minn taħt idejh, għax għalkemm kien għadu fl-ewwel ħinijiet ta' ħajtu, kien ġa għaraf dak li kiseb u bl-ebda mod ma ried li jibqa' mkaħħal hemm fuq jissara mal-mewt li riedet taħkmu mill-ġewwieni. Kien għejja jissara u d-dubji jaf ġo fih taqluh. Għal waqt mhux ħażin, waqaf ixaqleb rasu minn ġenb għal ieħor u jiereġ għan-nifs, għalaq għajnejh biex jistrieħ minn dawk l-għajnejn ċassi mejta. Xi ħtija kellu li ngħatalu l-privileġġ tal-ħajja? Hu qatt ma talab għalih. Meta talab għal dan il-privileġġ, kien ġa ħaj għaliex kieku ma kienx ikun kapaċi jaħseb u jixxennaq li jduq nifs il-ħajja. F'dak il-waqt bexxa għajnejh, u għolla ħarstu 'l fuq mill-koppla fejn mit-tieqa kienu jidhru jibru l-istilel lejlija. Bħal għamad, intrefa' minn għajnejh u wiċċu xegħel bi tbissima, għaliex induna li dan kien rigal li ngħatalu. Għaliex u għalfejn ma setax jifhem, u forsi wara kollox ma kellux x'jifhem għalfejn hu u mhux is-sura kburija tar-Re David jew il-ġebla mqita t'Ester Tbissem b'mod naturali. Beża' minn ħalqu żewġ żrariet oħra hekk li l-knisja dwiet bid-daħka ta' ħlejqa innoċenti, tifraħ bir-rigal tal-ħajja. Ġisem ċkejken beda jnemnem f'dik il-pożizzjoni marbuta mal-ħajt. Ried bilfors imiss b'idejh lil żaqqu, il-saqajh, il-rasu, il-għajnejh, ried bilfors iħoss in-nifs jaħraq fuq il-pali ta' jdejh. Ma kienx jaf x'se jaqbad jagħmel jew minn fejn għandu jibda. Iżda ħass xi jgħidlu li postu ma kienx għadu hemm. Postu issa mal-ħajjin. Għalaq għajnejh, ġibed nifs twil li kien għoddu xpakkalu l-qafas ta' sidru, u bi sforz kbir irnexxielu jaqla' idu l-leminija. Spaltu x-xellugija mid-dehra kellha aktar siment għax dam aktar jissara magħha. Imma se fl-aħħar ġebbed minn hawn, imbotta minn hemm, it-tikħil ċeda u driegħu kien ħieles. Straħ għal ftit, imbagħad bi skoss qawwi ħeles lil ġwinħajh mit-tikħil tal-ħajt kiesaħ.